Dwar kultura tal-ilbis, kuda soldani se ma kienx jeżisti, konna nafu l-istess informazzjoni li għanna l-lum?
Naħseb illi li kieku ma kienx hawn De Soldanis kien ikollna ħafna inqas informazzjoni fuq is-soċjetà ta' żmienu inġenerali. Prinċipalment fuq l-ilbies, però kien ikollna ħafna aktar nagħmlu sforz biex naraw x'hemm fid-dokumenti. Il-problema tad-dokumenti fuq il-livell ta' kultura popolari hi li, pereżempju, l-aħjar sources li għandna huwa, pereżempju, l-arkivji, il-każi kriminali, pereżempju, tal-arkivji tal-Inkwiżizzjoni. Minn hemm għandna ħafna informazzjoni fuq fuq il-perjodu, hemm ħafna dettalji fuq in-nies. x'kienu jilbsu, x'kienu jieklu. Imma li għamel tajjeb Dos Oldanis, illi ma ssibhomx f'dawn l-arkivji, hi li ġabar l-informazzjoni u kien bniedem kontemporanju ta' żmienu, ġifieri da mhux qi jara, per eżempju, tal-belt kienu jilbsu l-kapott jew il-mantar. Sibt farka informazzjoni hekk mingħand mill-arkivji. De Soldanis jgħidha preċiżament illi tal-belt, ġifieri taż-żona tal-port ta' Malta kienu jilbsu l-irġiel il-kapott jew il-mantar. Per eżempju, tar-raħal kienu jilbsu l-kabozza. Nafu li kienu jilbsu l-kabozza, hemm evidenza li kienu jilbsu l-kabozza imma fi żmienu hu jispjega, per eżempju jidħol f'dettalji kbar ta' x'kienu jilbsu in-nies tar-raħal, in-nies tal-kampanja, u din hija xi ħaġa importanti ħafna għax illum aħna tlifniehom dawn. Aħna llum ma nagħmlux distinzjoni bejn bniedem tar-raħal u bniedem tal-belt. Illum jista' jiġik persuna li ġej mir-raħal imbiegħed fl-istandards Maltin, jiġifieri fis-sistema Maltija, imbiegħed minn kullumkien, jiġifieri jkun l-iktar post 'il bogħod, u jiġi jilbes pulit u jista' jitkellem b'ċertu mod illi laqas tinduna li hu mir-raħal. Fl-antik ma kinitx tkun hekk. Fl-antik in-nies kienu jiddistingwu ruħhom minn kif jilbsu, ħafna. U d-distinzjoni speċjalment bejn nies tal-kampanja u l-nies tal-belt, speċjalment il-kampanja l-iktar imbiegħda miċ-ċirki ta' influwenza tal-belt, kienet tinħass ħafna. U l-kavallieri, u allura hu parti mill-perjodu tal-kavallieri fis-seklu tmintax, kienu jagħmlu distinzjoni bejn dawk li joqogħdu ġol-kampanja, u jużaw il-kelma kampanja, ġifieri, u dawk li joqogħdu ġol-belt. Meta jgħidu l-belt ma jfissirx il-Belt Valletta, imma qed jirreferu għaż-żona tal-port kollha, u ż-żona tal-port kollha kienu joqogħdu terz tal-popolazzjoni ta' Malta, ġifieri hemmhekk kien hemm dinja oħra. ma' kif jaħsbu l-istrutturi familjari, kif tiffunzjona s-soċjetà, kif jiżżewġu n-nies. It-taħlit, pereżempju, fiż-żona tal-port, it-taħlit li kien hemm bejn in-nies, kienet xi ħaġa fantastika. N-nisa n-nisa tal-bliet kienu jiżżewġu ħafna nies barranin. In-nisa tal-kampanja laqqas kienu joħolmu li jiżżewġu ma' nies ta' raħal ieħor Aħseb wara kemm ħa jiżżewġulek dawn ma' Franċiż jew ma' Taljan jew ma' Grieg jew ma' nafx xiex jew ma' Tork jista' jkun. Ehm, allura hemmhekk ħa toħroġ id-distinzjoni. U De Soldanis dawn id-distinzjonijiet fini josservhom u mhux billi josservhom biss imma jikteb fuqhom ukoll.